Ħanibda billi ngħid kemm jiena kburija li dil-kollaborazzjoni u bis-sehem minkejja il-limitazzjonijiet tagħna li l-President's Foundation for the Wellbeing of Society qed tagħti. Qed tagħti fuq dal-proġett imma fuq is-sehem li kienet qed tagħti matul dan l-aħħar dan l-aħħar snin. U se nitlaq minn punt li spiċċa bi Alex. il-ħtieġa li għandna li din il-leġiżlazzjoni mill-aqwa li pajjiżna għandu li llum qegħedna fuq quddiem nett fejn għandhom x'jaqsmu l-libertajiet ċivili, fejn għandhom x'jaqsmu d-drittijiet ta' persuni gay, irridu ngħinuha. Għax il-qafas legali huwa importanti mmens, imma dak huwa l-fundament. Għandna bżonn immorru issa l-passi li jmiss, dik li ngħinu l-bidla fil-mentalità, il-bidla fil-kultura, l-bidla fl-attitudni. U di torbot ukoll ma' dak li qal Neil. U grazzi Neil għaliex tajtni ftit ideat hemmhekk x'int kont qed nisimgħek. U nirringrazzjak tal-kuraġġ tiegħek li inti qsamt magħna affarijiet tiegħek tal-familja tiegħek. U ħa nibda minn xi ħaġa li nidentifika ruħi magħha jiena. Meta smajtek tgħidha. Ehm. Li inti qed tgħallem ħaġa d-dar, u mbagħad it-tfal imorru l-iskola u jiġu b'xi ħaġa oħra. Din l-interferenza bejn il-valuri li nixtiequ nagħtu mid-dar u mbagħad issib xi ħaġa kontrastanti komplet. U jiena kelli esperjenza simili. Esperjenza simili meta lit-tifla tiegħi jiena ma ridtx intellagħ f'kuntest, ridt inkisser mill-bidu nett li l-isterjotipiżmu biex it-tifla tiegħi jkollha ċans li ma tħaris lejn lejn in-nies skont l-orjentazzjoni sesswali tagħhom imma hi tkun tkun taf hi jkollha l-opportunità li tiżviluppa l-potenzjal sħiħ tagħha. Lili kienet tarani d-dar jekk marli plug inbiddel il-plug, jekk kelli bżonn naqbad il-pinsell u żbajt, żbajt. u l-affarijiet l-oħra kollha li jkollok bżonn tagħmel id-dar. U allura fost l-affarijiet li mill-ewwel indunajt hija l-issue ta' tal-kuluri, ta' inti tilbes il-blu għax boy u jlibbsuk il-pink għax għax dan fi żmien it-tifla tiegħi naturalment mhux qed nitkellmu l-bieraħ issa għaddew ftit ta' snin mhux ħażin. U allura jiena kelli din il. Bdejt mill-affarijiet il-bażiċi ta' però kien qed mur il-nursery u tiġini lura li trid bilfors tilbes di track suit roża. Għax hekk kienu qegħdin jgħallmuha li. Fil-interferenza ta' bejn dak li aħna fil-familja Nixtiequ ngħaddu lit-tfal tagħna f'kuntest ta' valuri, f'kuntest ta' mentalità, f'kuntest ta' kultura, ikollna l-interferenza tagħhom jew mill mit-tfal stess, għax naturalment ikunu ġejjin minn kuntesti oħrajn jew inkella mill-iskola, ġifieri fejn iltaqgħu t-tfal. U fakkartni f'din, għax kont ħadt kedda kbira jiena, mort l-iskola u bdejt ninsisti li lit-tifla tiegħi ma jgħidulhiex dad-diskors. U mbagħad ukoll jiena naħseb li hemm affarijiet li huma verament komuni. Għaliex pereżempju dak li smajtek tgħid fuq l-issue tal-adozzjoni u r-reazzjoni tat-tifel li saqsa jekk hux se jara mhux se jara 'l ommu iktar, din hija xi ħaġa li smajtha minn koppji oħra. kopji kopji oħra u allura naħseb li dan in-network jekk Alla jrid meta nissudawh u jaħdem u kif qalet tajjeb Ruth nagħmlu bħas-soltu l-evalwazzjoni u naraw we measure the outcomes as well naħseb nistgħu nħarsu lejn il-pass li jmiss li mhux biss tibqgħu magħluqin fi grupp ta' familji ta' familji gay imma imma nġibu on board ukoll familji oħra biex biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħkom ħalli dawk il-comming grounds inkunu qegħdin narawhom inkunu qed niftħu u nibdew nirrealizzaw kemm verament Il-familji kollha, kull waħda hija differenti minn xulxin imma għandna esperjenzi mill-iktar mill-iktar simili. U allura jiena naħseb li l-kontribut tal-President's Foundation for the Wellbeing of Society għall-Pride Week Pride Week dis-sena, flimkien mal-MGRM, se jkun verament f'waqtu. U kburija b'dan l-ispazju safe u rispettuż li aħna se nkunu qegħdin noħolqu ġewwa l-Palazz ta' San Anton, kif għamilna anke s-sena li għaddiet fir-run up u fix-xogħol intensiv li kien hemm biex sar il-video Our Children Are Alright, li konvinta jien li se Se jagħti esperjenza mill-aqwa. Esperjenza mill-aqwa lil kull min se jkun qed jipparteċipa. Naturalment nemmen ukoll li anke esperjenza mill-aqwa lill-professjonisti li se jkunu wkoll hemmhekk biex jaqsmu, jixxerjaw u forsi anke jiggwidaw u jimmenterjaw xi ftit, etċetera. Aħna dal-pass qed nagħmluh minn għall-aħħar ma kienx l-initial contacts li kien qed ikun hemm regolari matul dan l-aħħar snin, għaliex kieku forsi ma wasalniex għal dal-pass. Dal-pass inħoss li jista' jwassalna għal passi oħra, ħalli nkomplu ngħinu biex mhux biss niftaħru li bħala pajjiż aħna fuq quddiem nett fid-dinja fejn tidħol leġiżlazzjoni imma niftaħru wkoll bħala pajjiż li aħna quddiem nett fid-dinja fil-bidla kulturali u mentali li għandna bżonn biex nassiguraw li pajjiżna jkun verament pajjiż mudell tal-inklużjoni, Pajjiż mudell li jgħannaq lil kulħadd, pajjiż mudell li nħarsu lejn xulxin b'sens ta' ferħ, b'sens ta' rispett, mingħajr ġudizzju. U allura filwaqt li rrid nirringrazzjakom tal lil Ruth u t-tim tal-President's Foundation, lil Colette ta' dil-kollaborazzjoni u jiena nifraħ ħafna, nħossni li kull darba li nikkollaboraw għandna ċelebrazzjoni għaliex ma tantx għandna kultura ta' kollaborazzjoni f'dan il-pajjiż u allura kull meta naslu biex nikkollaboraw ngħid verament qed niċċelebraw xi ħaġa oħra. Nirringrazzjakom ilkoll ta' dan il-kontribut mill-aqwa għal u dan l-istatement qawwi li aħna qegħdin nagħmlu hemm barra li qed naħdmu bis-serjetà u b'mod konkret biex ikollna soċjetà li tkun tassew inklussiva, rispettuża. Nirringrazzjakom.